Wéi mer virun e puer Woche fir d'éischte Kéier iwwert de Sujet vun enger Covid-Impfung geschwat hunn, do wosste mer nach net mat Sécherheet, wéini mer déi éischt Dosisse géife kréien a wéi eng Persoune bei der Verdeelung vum Impfstoff géife prioritiséiert ginn. D'Impfstrategie vun der Regierung war deemno nëmmen en éischten Entworf vun deem gewosst war, dat an de kommende Wochen a Méint nach misst un d'Realitéit ugepasst ginn. Haut, also mol net ee Mount méi spéit, si mer elo schonn esou wäit, dass déi éischt Persoune geimpft goufen. A mir wëssen, mat wéi enge Precautiounen deen een Impfstoff, dee mer am Moment hunn, verbonnen ass. Mir begréissen et dofir, datt mer dëse wichtege Sujet, dee bei ville Leit mat grousser Hoffnung, mee awer och deelweis mat grousse Suergen an Ängschte verbonnen ass, haut eng weider Kéier kënnen heibannen diskutéieren. Vill Froen, déi am Dezember opgeworf goufen, konnten zu deem Zäitpunkt nach net beäntwert ginn. Einfach well mer et nach net wossten, well verschidde Saachen nach onkloer waren. Ënnert anerem och bei der Prioritiséierung, well mer net wossten, wéini ginn déi eenzel Impfstoffen iwwerhaapt zougelooss. Mir wëssen, datt et net méiglech ass, jidderengem zum selwechten Moment Zougang zum Impfstoff ze ginn. Verschidde Persoune wäerte vis-à-vis vun anere Persoune Virrang kréien. Mee an enger Situatioun, an där eng Impfung iwwer Liewen an Doud entscheede kann, ass d'Entscheedung fir eng Prioriséierung vu verschiddene Persounegruppen iwwer déi aner mat bedeitenden ethesche Froe verbonnen. Bis ewell war just kloer, datt d'Personal aus dem Gesondheetsberäich an d'Bewunner an den Altersheemer als éischt solle geimpft ginn an duerno héchstwarscheinlech déi Vulnerabelst Prioritéit solle kréien. Wéi innerhalb vun de Persounegruppen entscheet gëtt, wien als éischt geimpft gëtt, ass awer nach net kloer. Am Kontext vun den Impfungen an den Altersheemer stoung zum Beispill net fest, wéi entscheet gëtt, wien als éischt a wien méi spéit geimpft gëtt. Elo gouf e Mëttwoch an 11 Haiser mam Impfen ugefaangen. Dës Haiser goufen anscheinend no der Vulnerabilitéit vun hire Bewunner an hirer Fäegkeet, Geste barrière anzehalen, ausgewielt. Wann d'Regierung hei déi Krittäre vun der Vulnerabilitéit applizéiert huet, heescht dat jo och, datt se hu misste definéieren, wien eng vulnerabel Persoun ass a wien net. D'Fro vun de Krittäre vun der Vulnerabilitéit steet soumat am Raum. An ech hoffen, datt d'Regierung eis haut nach e wéineg méi am Detail erkläre ka wéi se hei virgaangen ass. Genee ze wëssen, no wéi enge Krittären entscheet gëtt, ass essentiell fir en transparente Prozess, an dat ëmsou méi, well sech lues a lues erauszekristalliséiere schéngt, datt eng Rei Fournisseuren hiren Impfstoff eréischt an e puer Méint op de Maart wäerte brénge kënnen a mer net genuch Dosisse vu BioNTech-Pfizer respektiv vu Moderna hunn, fir am grousse Stil impfen ze kënnen. Et wäerten also laanscht eng Selektioun net ronderëm kommen. Nieft der wichtiger Fro vun der eethescher Rechtfäerdegung vun der Selektioun hate mer awer och eng Rei méi praktesch Froen opgeworf, op déi et nach keng Äntwert gouf. Do war d'Fro zum Beispill, Wat geschitt, wann eng Persoun eng Invitatioun fir eng Impfung kritt an net geet? Géif dës Persoun dann eréischt eng nei Invitatioun kréien, wann alleguerten déi aner Leit aus dem Land hir kruten, oder kéint se sech nach eemol aschreiwen? Wäert d'Idee vun der Invitatioun iwwerhaapt bäibehale ginn oder wäert de System vun den Aschreiwungen op Eegeninitiativ, deen elo am Gesondheetswiesen zum Asaz koum, bleiwen? Eng weider wichteg Fro, déi och e groussen Afloss op d'Impfbereetschaft kann hunn, ass déi, Wat geschitt, wann eng Persoun sech just mat enger bestëmmter Aart vun Impfstoff wëll impfe loossen? Bei dräi verschiddenen Typpe vun Impfstoffer a verschiddenste Produzenten ass et warscheinlech, datt Leit engem Produit méi traue wéi engem aneren. Wäert ee sech deen Impfstoff aussiche kënnen, wa bis méi Produiten um Maart sinn, oder wäerten d'Kafverträg mat de verschiddene Fournisseuren, déi vun der EU gemaach goufen, an d'Verdeelungsstrategie vun der Regierung de Choix agrenzen? Et ass méi wéi verständlech, datt een an enger Situatioun wéi där aktueller net op d'Wënsch vun all Eenzelem kann agoen. Mee grad well de Sujet vun der Impfung mat esou vill Falschmeldungen an Ängschte verbonnen ass, ass et wichteg hei vu vir eran oppen ze kommunizéieren, Wat wäert méiglech sinn a wat net? Insgesamt ass d'Transparenz an dësem Dossier vun zentraler Wichtegkeet. Vill Leit maache sech Suergen, datt déi nei Impfstoffer ze séier op de Maart kommen a finanziell Aspekter Grond gesondheetlecher iwwerweie géifen. Headlines wéi déi, datt net méi Impfstoffer bei BioNTech-Pfizer bestallt goufen, fir d'finanziell Interesse vun anere Firmen ze schützen, verbesseren awer d'Situatioun och net. An och de Fait, datt eis Regierung einfach seet, näischt dovun ze wëssen, steigert d'Vertrauen an d'Kompetenz vun der Regierung leider net. Nëmme wann transparent oppegeluecht gëtt, wien u wat wéi vill verdéngt, oder eben och grad net verdéngt, an oppen iwwer d'Impfstrategie an de Raisonnement hannendru geschwat gëtt, kënne mer de Leit onbegrënnten Ängschten huelen a falsch Informatiounen Konteren. Dofir hunn d'Piraten och d'Demarche hei an der Chamber ënnerholl, datt d'Chamber all déi Kontrakter vun der EU mat de Pharmakonzerner ze gesi kritt, fir datt mer eis selwer als Vertrieder vun de Biergerinnen a Bierger e Bild kënne maachen, wien hei wéini wéi ee Kontrakt ausgehandelt huet, fir erauszefannen, Gouf profitéiert oder gouf tatsächlech hei gutt verhandelt? Dës Heure d'actualité kann nëmmen e klenge Schrëtt si fir dem Thema e Raum ze ginn, mee geet selbstverständlech nach laang net duer. Ech hoffen dofir, datt de Sujet och weiderhi breet, awer virun allem transparent diskutéiert gëtt, well nëmmen duerch Transparenz kënne mer Vertrauen an d'Impfstrategie vun der Regierung schafen. Ech soen Iech Merci.